eh viewers ndi sathu hangwa hafha fhethu hey hey hey viewers dza vhoriṋe eh ndi ḓo vha ndi khou ṱoḓa uri ri ri supportiwe man ri supportiwe eh ri na channel ya vhoriṋe hafhaḽa kha youtube ine ya vhori ri ḓo vha ri khou shera heyi episode ya vhoriṋe zwi nga takadza nga maanḓa if khare vhathu vha ya haningei vha subscribe vha shera vha commenta na commenta cause hey ya comment dzi ḓo dzi khou ṱoḓea nga maanḓa cause hey hu ḓo vhona mulilo hu ḓo vhona mulilo hafha shaya ndima fm podcast eh viewers dzavho riṋe eh, fhe- huṅwe fhethu hune vha nga ya vha ri wana hone ndi kha shaya ndima fm kha facebook vha nga ya vha researcha ningei vha amba na riṋe vha vha commenta vha shere dzi opinion dzavho kha kha kha kha kha dzi topic dzine ra ḓo vha ri khou dzi ḓisa hafhanoni shaya ndima fm eh ṋamusi ri na ri na munyeni wa vhoriṋe eh hafha Shandima FM mini wa vhorine o ḓo ḓivhadza na madzina avho na hune vha bva hone mini wa vhorine a vhambe na riṋe ee eh, nda Shandima FM eh nṋe ndi pfhi Mulivhoni Maṱhabi eh ndi dzula Shandima zone 6 eh ndi mutshephesene wa Shandima Kasilanga Community Defenders eh ndi nṋe ne vhala vhane vha soko tou pfhi eh, vha shandima kasilanga yeah, eh, yeah. ndi nṋe namusi ndo ḓa fhano shandima fm ha ho takadza fhethu ha ndo ṱanganedzwa nga nḓila yavhuḓi ndadaaariwes eh, ri kha ḓivha kha ḽeḽo fhungo ḽa shandima kasilanga ndo pfha vha khou amba uri vha mutshepesene um vha tshi nga to ri vhudza maho nga shandima kasilanga shandima kasilanga ndi ndi ndi mini vhathu vha nga vha khou ḓo ḓivha nga shandima kasilanga um shandima kasilanga ndi ndi gurupu yeah. um ndi organization um ndi zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa vha zwi khou itea fhano shayandima um ngori dzina kasi um nga maanḓa ḽi vha ḽi khou ambesa lokhishi um dzina ḽa uri kasi ḽi pfhalesa nga maanḓani kha dzi lokhishi khulwane dzedzi dza kale fhano south africa Yeah, um na ningei soweto musi muthu a tshi khou ya vho soweto vho- vho lando um fhethu ho fhambananaho haningei vho soweto vha ḓo bva dzhia ndi khou ya kasi Yeah, Eh, yeah, na musi a yeah. khou bva haningei vho jobeke Eh, zwino shela ndi makasi ḽanga eh, yo thoma nga kha facebook Eh, na zwino ndi yango li vhono ḽa munna wa thoma facebook zekerberg onla wa ngei eh, eh, a- a- america Yeah, yeah, Eh, ri thoma haningei kha facebook Eh, reason yo ri thome shayandima ka silanga mm, mm. a ah, to amba ngoho shayandima ho vho si na group ine ya vhona uri um eh, i na impact i na mutsindo eh, a si khou tou vha na iṅwe group iṅwe ah, na musi nda sa imba nga dzina ḽa zwidini hei group ndi tshi vhona yo vha i na vhathu vha something 450 yeah, yeah. Eh, nṋe ndi tshi khou thoma magurupu ye shandi makasi langa mm. eh, musi ndi tshi khou thoma last year haningei nga nga vhofebruary vhomarch haningei yeah, nga 2021 mm. eh, yanga ya kona u phusha nga nḓila ye nga nga within two weeks yeah. eh, yo no vha na vhathu vho 1000 eh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. wo phusha nga maanḓa kha gurupu ye shandi makasi langa yeah. eh hu ḓivha na vhathu vhane social media vha ḓi amba vho nga iṅwe nḓila mara Ah, social media i ya shuma I ya shuma i ya nga shuma maanḓa. nga maanḓa ri kone u ḓivha zwithu nga tshifhinga nga u ṱavhanya so ri tshi kha ri tshi khou ri tshi khou ya ri tshi khou ya a vha ḓo no mbudza goal yavho kha kha kha kha nga nga ha shandi makasi langa vha khou ḓi wana yo achieve mini zwine vha nga to ri ṱalutshedza ra ḓivha mo Eh, golu khulwane muloro muhulwane kha shaya ndi makasi langa ya Eh, ndi nyanga uri shaya ndima as a community yeah. eh, vhupo hafho no shaya ndima eh, hu kone u vha na mvelaphanḓa mm, mm, mm, eh, vhathu vha kone u ḓivha mafhungo ane a khou itea fhano shaya ndima nga tshifhinga yeah, yeah, eh, yeah. ri kone u dovha ri kone u lwisa zwo bvaho mm. nga kha eneo eh, facebook gurupu mm. kana gurupu eneyo ya, ya shaya ndima kasi langa mm. eh, na vhoramabindu vha kona u ḓi u ḓi u ḓi advertiser kha shaya ndi makasi ḽanga eh na vhathu vha vhane vha vha vha nthu vha- vha vha dzi kereke vha kona u ḓi advertiser na musi kana uyo vha na dzi function dzo imaho ngori vha kona u ḓi bveledza hanefhaḽa ri ṱanganedza muthu muṅwe na muṅwe kha shaya ndi makasi ḽanga even na vhomaine arali vha khou nyanga uri vha ḓivhee zwo ri vhone vha khou rwa ṱhangu kha saidi ifhio nga nḓilaḓe a vha ḓi ḓa ee vha ḓiposa hanefhaḽa ee vha ḓo ḓi ṅwala post yavho amba uri vhone vha wanala gai ee ende zwi zwoṱhe ndi mahala a ri badelisi muthu ee tshiandima kasi langa yo no thusa nga maanḓa vhathu i khou thusa nga maanḓa ende tshiandima kasi langa facebook group a tshi a tovha i yoṱhe i na murathu yeah, ane murathu yeah. ono pfhi shandima ka silanga whatsapp group mm. e, ho murathu o begwa eh, nga january this year nga 2022 yeah, eh, yeah. na zwino hoyo murathu khou shuma nga maanḓa mafhungo manzhi a sheyandima a khou pfala hanefha na nṋe na nṋe tshiṅwe tshifhinga nda nga fhedza e vho tiri u tsika kana even ḓuvha lithihi ni sa dzheni kha tshiandima ka silanga whatsapp group e hu vhono vhona mafhungo manzhi ee hu vha hu khou amba zwo fhambananaho zwigevhenga zwi khou kona u bviselwa khagala zwigevhenga vhathu vha kona u zwi langana hanefhala zwa kona u fariwa na musi um hu si na service delivery vhathu vha kona u amba uri ee nṋe ndi zone one nṋe ndi zone ten a huna service delivery a huna maḓi ra kona u zwi ḓivha hanefho ra kona u takuwa ri khou bva hanefho ra ye ra thusa okay vha kha ḓivha vho kha fhungo ḽa service delivery hu na mafhungo hu na dzi operation dzine nda sokou vhona uri ya vha tonga vha khou dzi ita vha khou dzi ita so vha tshi nga to mbudza nga hedzi operation vho mmbalela dzone even though if khare vha tshi nga to dzi vhala dzoṱhe mara kha vha ri vhudze nga operation dzine vha khou dzi ita sa shandima kasi ḽanga um operation ndi nga to ri dzi a swikisa thalo okay, okay, okay. Um, yo thoma eh, ipfi operation keep shandima clean hey, yeah, yeah, um yeah. ya vhuvhili ipfi eh, operation eh, where is service delivery mm, mm, mm. eh, ya vhuraru i vha i khou lwisa crime ipfi operation ni ya penga mbava eh ha solo sisa nyana mara sisi ah sisi Ah, eh, eh ngori shango

eh, operation kipsha ndi maclani eh, yo takuwa eh, nga dzi 10 dza january Mm, mm. eh, shaya ndi mazone 8 Yeah, yeah. eh kha khona i- une une iṅwe une iṅwe eh crash hanefhala kha nḓila yo livha eh full gospel kha kereke ya full gospel Eh, eh. eh ndi musi ḽeḽo ḓuvha nga dzi 10 dza january nga matsheloni eh, ndi na muṅwe munna hanefhaḽa eh, nda vha ndi tshi khou vhona ḓaka eh, ngori vha ḓo zwi humbula zwa uri january ndi tshifhinga tsha tshilimo Yeah. hune mvula i vhe ḓifha maanḓa Ndi ḓivha maanḓa, yeah. zwino ndi tshi khou vhona ḽia ḓaka ḽia ḓaka ḽo vha ḽi problem ḽo vha ḽi thaidzo lwa tshifhinga tshilapfhu ngori muthu we vha ane a vhona uri ndi mu- ndi ndi muthu ane u reila goloi eh vha- vhathu vha- vhane vha dzi khou reila a tshi khou bva saidi dza mupfani a tshi khou ḓa ngeno e, a tshi nga khou nyago yela kana full gospele e, kana a tshi nyago tsanga tshikonti o vha sa koni u vhona goloi ine u bva saidi dza full gospele engeni nane u bva saidi ya full gospele o vha sa koni u vhona uri ai nga ngei wani nga ngei ee zwino nṋe ndo no vhonesa e vhunzhi ha dzigoloi dzi tshi khou uḓana hanefhala nga maṱo anga a thi khombo zwine nda tou pfha ende na nane vhatukana ane vho fara dzitshantsi ane vha vha zwigevhenga um vhaṅwe vha tshi kona u tou lalelea vhathu hanefhala uri vha kone vha giripa hanefhala zwino nṋe nda vhona uri he samusi vho ndi muthu samusi ndi tshi ḓivhudza uri nṋe ndi murangaphanḓa vhurangaphanḓa nga vhu vhonale ndi hezwi ndi tshi vhidza muṅwe munna ane a vha na bush cutter mm, mm. ee ra mbo ḓi thoma na zwezwo u hwivha ile ya ḓaka ra ḽi hwivha ile ya ḓaka nṋe nda kona u badela houḽa muthu wa wa bush cutter nga tshelede yanga mm. ee ndi zwo zwo iteaho so vha tshi khou zwi ita vha tshi khou zwi ita ngoralo ndi hanefhaḽa fhedzi ye vha ya vha khatha hone zone eight kana hu na huṅwe vha ya vha khatha hone futhi. Eh fhethu he nda khatha eh ho vhala ṅwana mukala ho vhala fhethu nda khatha muḓaka eh ndo ḓi khatha na na nefhala phatshitsini ya ya vhukati ha school of tomorrow eh na vhukati ha ha damba lwashe eh nahone ha na ḽiṅwe ḓaka ḽo no fhisa fhaḽa fhethu eh kula kuḓila kwa tshi khou fhisa nga maanḓa ende ngoho nda si kone u pfhesesa zwori a vhathu vha zwikolo zwivhili mm. eḽo ḓaka vhathu vha sa ḽi vhoni na ngori ngori abe na vhana vha tshikolo vha fhira hanefhala ee mara ri nga si khou blame vha tshikolo fhedzi ri ḓi tou vha vho khamusi ra ḓivhudzisavho vhadzulapo vha shela ndima uri eḽo ḓaka vha sa ḽi vhoni na ee nda ḽi ndo ḽi dzhenelela ḓaka nda ḽi gwivha ndi na vhaṅwe vhathu eh vhe ndavha navho ndo ḓi wana na muthu wa bush carter ane nṋe ndo ḓi to mu fha zwiṱukuṱuku nda ḓi mu badela ee mara naho ndo ḓo mubadela ngori wa ḓivha na vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga vha ḓi mpfolela vha ri vho mathabi ee mushumo une vha khou ita ndi muhulwane ee ndi khombela vho account number yavho ndi khombela vho ee arali vha tshi nga ita vha tshi nga mpha um dzi details dzavho dza bannga mm, uri ndi mm, ḓivha mm. defender vho sokou vha zamavho nyana nga kutshelede nyana ee ri tshi khou fhirela kha idzi dziṅwe operation eh, dze vha dzi amba sa i ya operation ye vha yamba ya ya ya ya service ya service delivery Eh, ya huna operation what is eh, service delivery yeah. eh, operation service delivery ah, na yone ino ndishuma ah, ino shuma pano shandima ino shuma yeah. eh, shandima eh, na uri sikuto shandima fhedzi eh, tshumelo a i khou ḓa vhathuni mm, mm, eh, tshumelo a i khou ḓa vhathuni and asi mafhungo uri eh, a huna dzi resources asi ma- asi mafhungo uri a huna zwithu zwine zwi nga shumisiwa uri ri kone u ri kone u wana service delivery i ḓe fhano shayandima um nṋe ndo no zwi phuruva hezwi zwithu um ndi fhethu ho vhalaho he phaiphi dza maḓi dzedzi dzi phaiphi khulwane dze dzine dzavha dzo phamuwa mm. kana kana hanefha miḓini mm. eh, dzi main pipe dzi main pipe dze dzo phamuwaho um mm. eh, ndo no kona to zwi ita nṋe nda ya fhethu hune phaiphi i khou tevhula maḓi every day ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe i khou tevhula maḓi um vhathu vho mpfonela vhaṅwe vho zwi amba gurupuni ya whatsapp group ye shaya ndi makasina nga whatsapp group nda ḓi ya hafhu fhethu nda swika nda foda zwinepe nda kona u founela vhathu vha ningei vhembe wo thafese vha takuwa vha ḓa vha lugisa idzo phaipi mm. ende vhunzhi ha tshifhinga musi ni tshi founela ningei aningei head office ya hone mm. vha mbudza zwa uri ee ndi zwone phaiphi hu khou pfhi yo ripotiwa mara yo ripotiwa fhethu dzi hone tshiṅwe tshifhinga na neo vhathu vhane vha vha kha ward khantsele ine ya fhano shayandima vha vho ya hafhaḽa fhethu hune ha vha na tshiwo tsha tsha phaiphi yo phamuwaho mara vha sa ripote zwithu nga nḓila yone vha sa ripote zwithu nga tshifhinga zwine zwa sia zwi khou itisa uri havhaḽa vhathu vha ngei vhembe vha si kone u ḓa vha shuma ee ndi hunzhi hune ro ḓi ya ra lugisa ra ita uri phaiphi dzi lugisiwe ha ha takuwa na ni vha na vhathu vhathu vha head office haningei haningei haningei eh, vhembe vha ḓa vha kona u shuma dziphaiphi dzo raloho ende dzo shumiwa so kha ili kha ili fhungo kha ili fhungo vha kha ḓivha kha ili fhungo ḽine vha khou amba nga nga service delivery ndi ndi ndi ndi ndi ndo pfha u tshi pfhi eh, eh, eh, SABC yo vha yo vha yo yo vha yo ri kanda zwa maramani vha tshi nga to ri vhudza mona ngazwo uri eh kha kha kha kha sia helinoni ḽa ḽa ḽa ḽa service delivery uri vha masipala zwiḽa zwithu vha tshi to uri vhone vhane a vha khou a vha khou a vha khou zwi tshekesa lune vha nga ḓa vha zwi ita lune vhathu vha to takuwa vhone vha ya vha to vhidza na na na na na SABC kha kha kha zwa maramani eh channel ya SABC 2 hmm. eh zwa maramani yeah eh yo yo kono undalela hmm, hmm. eh vho to mfonela vhala vhanna oh, eh vho to mfonela vha mbo ri mothabi eh ri khou vhona zwine vhone vha khou ita mm, eh, mm, kha mm. community ya, ya shaya ndima Eh, ndi tshi khou dovha nda amba na mafhungo uri eh, social media ya thusa ngori arali social media vha si ḓo mbona vhazomara eh, vha mpfonela havhala vhanna um ndi tshifhinga tsha ndi march ya ndi ndi vha vho march nga ningei um last year 2021 mm. vha mpfonela vhanna vhanna vha amba uri eh ndi ngori ri ri ri vhe na interview na vhone Yeah. eh ngori tshilo tshavho ri khou tshi vhona vhone vha khou dzula vha khou gungula eh ri ngo ḓivha zwauri why vhone vha tshi khou sokou dzula vha khou gungula kha kha- kha facebook ri tsini ndi ifhio uri vhone vha sokou dzula vha khou gungula eh i ngoho vhala vhathu vha ḓa mara vhathu vha tshi ḓa vha songo ḓa nga operation ya ya service delivery vha vho ḓa nga operation ya ya nthu ya ya vhugevhenga Ya vhugevhenga. eh vhu- vhu- vhugevhenga vhune ya khou itea kha tshiṱiriki tsha vhembe Tsha Vhembe. eh mara zwe zwa kona u thusa uri eh, na enela operation ya service delivery i kone u vhonala i kone u shumiwa ngori musi yo no fhira ilani eh, interview inela ya- ya- ya- ya ya zwa maramani Ah, eh, ngo itea zwiṅwe zwine ngo na nṋe muṋe nda to feya Eh, Kha vha ḓi- kha vha ḓi- Ngori, vha ḓo pfare- eh ho kona uri phaka ni ya shandima phalani yeah eh phaka ye ya vhona uri yo fhaṱiwa nga u bva 2010 Mm. phaka ine service a huna a hone tshine tshi khou itiwa Ahuna tshine- eh ho kona u takuwa maṱereṱere a thulamela Mm. maṱereṱere ane vhunzhi ha vhathu vha vhudzwa upfhi o tshinyala Eh. nahone maṅwe one upfhi kana upfhi no vha one ya tsheo o kona u takuwa a ḓa fhano shayandima a kona u hwivha phaka ya shayandima zwe ra kona u tou zwi foda ra zwi sa na kha social media uri khe vha ḽa vha khou shuma vha khou hwivha nga mulandu wa uri shayandima ro vha ro daleliwa nga zwa maramani ngori e zwa maramani i kha sabc 2 sabc 2 e ndi ndi national e channel e ndi sabc ndi ya muvhuso zwine zwi khou amba zwa uri

zwine zwi khou amba zwori a ri shavhi tshithu a ri ofhi muthu ee musi musi ri kha mishumo yashu yeneyo yo lwisa vhugevhenga mm. operation ni ya penga mbava mm. musi ri kha mishumo yashu operation world service delivery musi ri kha mishumo yashu operation eh keep shandima clean hedzi operation tharu dzoṱhe ri vha ri si khou fha muthu ri vha ri si khou luvhelisa muthu ende ri vha ro ḓiimisela no no holder e accountable masipala wo rala u wa thulamela na na na vhembe uri vha ri ḓisele tshumelo ngori nṋe ri kone u zwi vhona zwori e, tshumelo i a kona zwi a konadzea uri kone u ḓa ngori fhano tshiandima hu na iṅwe phaipi ye vha i kona u phamuwa u bva 2016 Yeah. e, ro zwi kona nṋe na vhaṅwe uri heyi phaipi i kone u ḓi- u bvisiwe nga vhege nthihi u bva 2016 hu tshi khou sokou pfhi hei hei phaiphi hei huṅwe hei yo bva fhasi ya guvha ḽa vhathu hei phaiphi yenoni hu na hezwi na hezwi mara ra wana uri si zwone ro kona ro kona ngo endela kona u tou founela head ofisi ane vhala vha vhembe ya kona u shuma iyo phaiphi ndi nga zwo nṋe uri fia fokolo ee ndi uri vha vha ya kona u mbona ndo ambara tshikhipha tshanga tshitshena tsha organizationi

ari zwi khou ambara uniform zwi songo tea mara mara i khou ḓi sumbedzisa uri uri riṋe ri vhathu vha phanḓa ndi zwone ndi zwone um vho mathabi um hu na fhungo ḽa c p f ma fhungo ḽa c p f um vha tshi nga to mbudza nga nga nga hezwi zwa community ipfhi community mini ambe community policy fanga ya vha tshi nga to mbudza nga hayo

eh, nga tshetsho tshifhinga tsha ndima vha khou tswiwa u penga hmm. vhugevhenga hone hu vha u khombo nga maanḓa ha khou tswiwa ha khou itiwa zwiṅwe na zwiṅwe hu tshi khou tshipiwa vhasidzana hu tshi khou reipiwa hu khou tswiwa um hu tshi khou gwaziwa vhathu nga dzi phanga nokuthi hu na mafhungo a gangstarism hu na dzi genge mini mini na zwoṱhe um nga tshi tshifhinga eh, community yeyo kwata um community ya shandima yeyo yo kwata um nṋe ndo rali nda tou ṋewa na list ya vhathu vhane vha vhona uri vha khou ita zwo bvaho and community heyo no kwata nga nḓila lune vhaṅwe vhone vha tshi vho amba zwori havha vhathu um vha khou nyanga u to uri vha to vha vha to vha to vha huvhadza mm, mm. ngori ni ḓo zwiḓivha zwa uri hu na mafhungo um eh, ano hune vhathu vha dzhia mulayo vha vhea zwanḓani ee eh, mob justice i khou exist i khou itea mm. and eh, mob justice ndi mulandu ee ee muthu a tshi mulandu wo vhea zwanḓani ee ndi hezwi nṋe ndi tshi vha na muhumbulo wo ri hai um mafhungo mahulwane a si u vhulaya vhathu mm. mafhungo mahulwane a si u fhitsa vhathu mm. mafhungo mahulwane ndi u tsireledza um community ri tshi khou tsireledza dzindaka dza vhathu ra dovha ra tsireledza na onoyo muthu ane khou ita zwivhi zwo bvaho ngori vhaṅwe vhone vha khou zwi ita vha anda dzi dzi influence vha khou dzhena kha zwidzidzivhadzi mara vho ralo vha vha vha tshi ḓivha vhathu vhashu vha tshi ḓivha dzikhala dzi dzashu ee ndi vhathu vhane ri vha ri khou tshila navho hanefha nṋe nda ḓa na muhumbulo ṅwana wa mukala wo ri hai songo to vhulaya vhathu a tou thoma tshiimiswa tshine tsha pfi tsha pfi cpf Yeah, cpf i ḓovha i khou tsireledza community yashu Community yashu. ee ngori ri ḓo ri khou lwisa vhugevhenga Vhugevhenga. ee nda nda- nda kona u tou uri mini i kona u thomiwa cpf nda vha mutshepeseni wa cpf ya shaya ndima eh nga dzi 24 25 eh under my orders Yeah, yeah. eh ndo kona u ita operation hanefhaḽa shaya ndima a tshani Yeah, eh, big six eh, to ngari ndi ndi zone five fhala fhethu tsini na mavhiḓani henefhala eh, ri kona u fara vhaṅwe vhatukana um vhatukana vha tshi khou ita vhugevhenga hanefhala vha khou tswa dzikebulu vha khou tswa zwiṅwe zwithu ngori nga vhege fhelo ya hone hafhaḽa tshana ya tshi khou tou bva no tou fhisiwa hafhaḽani um nṋe ndo kona u vha murangaphanḓa wa c p f mara zwi a fisa um ṅwana mukala ndzi kumangana ndi tshi fea um tshivenḓa tshi ri um mukapi wa tshisima a si muṅwi watsho na kale okay shandiba fm edzi a vhuya mone vhape tshi amba uri hu na vhaṱali ndi ngazwo na bivhili i tshi ita zwi amba zwavhuḓi i tshi ri um mm. matsilu ndi zwiḽiwa zwa vhaṱali um nṋe ndo kona u swinyiwa kha zwithu zwe nda zwi thoma mm. vhathu vha sokou tou ri he he a ri mu bvise he hu na zwiḽa na zwiḽa ende iṅwe ya reason yo uri vhathu vha kondwisa mm. eh, ndi mafhungo a service delivery upfhi why mathabini tshi kona u hwiva maḓaka hu no uri inwini ni wa cpf nṋe mara ndi tshi sedza u hwiva ḓaka na zwone zwi wela kha crime prevention u thivhela vhugevhenga ngori helia ḓaka arali nda ḽi litsha mm. tshigevhenga tsha kona u dzumba muthu hafhaḽa tsha dzumbama hanefhaḽa tsha kona u gripa muthu tsha kona u vhulaya muthu tsha kona ita zwiṅwe zwithu mara ro ḓaka ḽo bvisiwa vhugevhenga vhu nga si vhe hone mara nṋe ndo rali nṋe thivhelelilwa tshifhinga tshilapfu ṅwana wa mukalaha mm, mm, samusi mm. nṋe ndi murangaphanḓa ndi is a born gifted ndo to bebelwa u vha murangaphanḓa um naho ndo ralo ndo ḓibvisiwa kha vhuimo ho imaho nga uri ha nṋe thongo zwi dzhiesesa nga maanḓa ndo muthu uri a a vha dzhie vhuimo raloho ndi zwi nṋe ndi tshi kona u foma organization ine ya pfhi shaya ndi makasi ḽanga community defenders mm. ndo i thoma na zwino i khou tshila yo no shuma nga maanḓa fhano shaya ndima nga luambo lwa tshiṱaratani hu tou pfhi i na thuba ndenya ende vho i na thuba i na thuba i khou ita zwi ya hula hai vho maṱabi eh, ri sa ri sa ri sa ri sa ri tou ri sa ri tou fhedzisa tshifhinga vho maṱabi

Ndi ḓo zwi amba nga nḓila ya simple badi uri vhathu vha nga ngwanisa hani mm. mara kha vha ri thome ndi ṱahise fhungo ḽa uri ri khou thusa nga maanḓa vha shaya ndima last month nga september mm. vhaṅwe vhashumi eh vha ḽiṅwe vhengele vho kona u nkwama eh kha inbox mm, mm. eh vha tshi khou amba uri kha heḽo vhengele ngori ndi vhengele ḽihulwane nga maanḓa mm, vha tshi khou amba uri vha khou ṱangana harassment eh exploitment vha khou tambudziwa vha khou shengedziwa a vha khou farwa zwavhuḓi kha heḽo vhengele ndi vhengele ḽa fhano shaya ndima vha ri vho mathabi eh samusi vhone vho ḓikona u u lwisa nyimele ya kiḽiniki ya shayandima kiḽiniki ya shayandima zwa zwino ri khou vhona ho no vha khwine nga nṱhani ha vhone vho maṱhaṱhi zwino ri khou humbula uri na kha iṅwe ḽivhengele nṋe samusi nṋe ri khou tambudziwa samusi riṋe ri si ri si dzimembara dza union ngede ri khou humbula vho maṱhaṱhi vha ḓe vha ri lwele vha ḓe vha ri lwele vha ḓe vha ambe na management wa wa vhengele uri zwithu zwi ḓivha khwinevho eh, nṋe thi ngo vhuya nda tanda ndi tshi fhedza tshifhinga eh, ngori a vhathu vho ḓi nkwama eh, late nyana nda vha vhudza zwo ḓa nga tsha matshelo ndi hanefha ḽa nda mbo ḓi tou bvisa ine khephe yanga wa iḓroponi um mm. nda i ambara nda ambara na tshikipa tshanga mm. i tshi tshena tshine tsha vha tsha tsha ndi makasi ḽanga community defendasi nda ya ngei kha ni ḽavhengele nda swika nda dzula fhasi mm. na management ee nda ri ndo ḓa fhanoni sa murangaphanḓa wa shaya democracy ḽanga community defenders Yeah. hu na one two three ee hu na mafhungo ane a khou tshimbila zwavhuḓi kha ḽi Kha vhengele iḽi vhengele. ende a thi nga ambi zwa uri ndi nnyi o mbudzaho ee ee, zwi vha zwa tshidzumbe Tshidzumbe, ee ya. ra dzula fhasi havhaḽa vhathu ngo vho nṱanganedza nga nḓila ya vhuḓi badi ee vha ḓi humbela na dzipfarelo kha zwithu zwe zwa tshi khou itea Yeah, ee yeah. vha kona u mbudza zwa uri vha ḓo nthumela na miledza na zwiṅwe zwa zwithu musi vho no dzula fhasi vhari vha ḓo dzula nga tshavho um sa management wa ineyo shopo uri vha dzudzanye hafho hune vha khou ṱudza hone ende ngoho zwo tou ralo vha kone u zwi lugisa vha kone u zwi dzudzanya hezwi zwithu um zwino nṋe u ngwana zwo leluwa nga maanḓa um vha ḓi tou ḓa kha kha facebook yanga um ya mulivhu maṱhabi um vha amba na nṋe kha inbox um

yeah. eh, ri non eh, profitable eh, organization oh, oh, eh, kana yeah. ngo non governable organization yeah, eh, yeah. Eh, non government organization a ri badelise muthu tshithu a ah, ri badelise muthu tshithu yeah, yeah. eh, ngori a ri ita zwo badelisa vhathu vhathu vha nga thusalei mm. ende rine ro rali ndi tshi khou uri a ri badelisi vhathu eh a thi khou ri arali muthu a ri vho mathabi kha vha fare hafhanoni nṋe ndi ndi nga hana mm. hai muthu arali a ri a vha fare so much eh ndi ḓo ḓi ri ndo livhuwa samusi zwithu zwine nda vha ndi khou shumisa u thusa vhathu zwi tshi ḓi ṱoḓa tshelede transporto i vha i tshi ḓivha tshelede airtime ndi tshelede ee ee u khou zwi vhona so ri tshi khou ri tshi khou repa papa ri tshi khou repa papa vho mathabi mafhungo o fhedzisela ane vha nga amba kha kha kha kha Shayandima FM podcast ndi mafhio vha tshi khou ri bye bye kha dzi viewers dza vhorine eh Shayandima FM yeah nṋe ndi khou nyanga u amba zwa uri eh u vha hone fhano ṋamusi ndi zwa ndeme nga maanḓa ndi khou zwi livhuwa Yeah. eh ndi khou vhona no ita zwiṅwe zwithu zwavhuḓi badi fhano Shayandima ngori

um ndi ḓo ḓa ra ḓi amba and ra ri tea u vha na ene interview last ho ḓi tou vha vho na zwiḽa na zwiḽa zwo itiwa uri songo vha nayo musi vhaṅwe vho tswa khebulo um mara zwino ndi khou livhuwa musi ndo kona u ḓa fhano um kha tshiaindima f m na hanefha zone nine he ra kona u swieleliwa he ra kona u accomodateiwa um uri ri kone u ḓa fhano ri kone u dzula fhano zwo vha zwa ndeme zwino nṋe ndi khou ri shaya ndi ma f m kha ye phanḓa na vhaṅwe vhathu um musi vha tshi nyanga u vha na ine podcast kha vha fariwe zwavhuḓi hu si ngo to fariwa zwavhuḓi vho mathabi ngori mathabi ndi vhashaya ndi makasi ḽa nga fia fokolo hai muṅwe na muṅwe kha fariwa zwavhuḓi if muṅwe na muṅwe kha ṱanganedziwe ee nda hai hai ndi zwone hai riṋe ri tshi khou ri papa vha vha vha viewers dzavho riṋe ndi zwavhuḓi nga maanḓa um eh, nthu ya vhorine interview ya vhorine yo guma hanefho vhathu vha dzi viewers dza vhorine eh, hey vha songo to mangala ndi khou sokou ri vha thetshelisi vha thetshelisi thi zwino ndi a ita ndi tshi hasha ngei kha shadima f m zwino ndi a ita ndi tshi hanga uri he hai hafhanoni ndo dzula zwino ndi tou vha na dzi viewers dzine dza vhori dzo ri ṱalela um nṋe ndi muṱangano wavho buba washu tshila mulele hu si na na zwiṅwe um na nṋe ndi ḓo thoma u rwa he